Neem o daa bi kpi neem. O daa kpiya bi ʒi o mɔchiri maa paana ni bi zaŋ o kpɛhi ti suugi o kom kamani lee zani maa ka e e kam paɣa mi ti kpi ka smile la ŋuni ta niŋ a nyɛ nin doo maa la ee ma tɔri naa maa zaŋ pa kpɛ ka o ti nyu koko o daa bi kpi o daa kpim o daa ku kpim so nyini daa neegu mi man daa ku yɛli ka o ni to o ma saa maa ni ku mi ti dabisi bihi maa ti fɔŋ ni polo ya yaa kpɛ n yɛri a a shee ti fɔŋ ni polo ya maa laribawa polo bɛ a bi ni

Dagwari suku ka ala gooi. Dagwari suku n daa bala n duhiri la yolo yolo mm. ka n o ko ah, o goobu n daa ka wuhi ni kɔɣiba n yuun ba ka man lee ku zaŋ a n zaŋsi bi kɔŋ gbara mali la zubili shɛli mm. so ti pahim na ka n bila nyɛ zubili maa ka zubili maa gbarigi ka n kuli bila nyɛli ka n gili tiŋ dundɔŋ ni n kpɛm baa sani n na bin wumla n duu maa na kpirikiri ka ta ni ŋɔ anya n jijiji ni naan bilivi ah, kɔɣiba n yaa shɛm o gba yɛra siliminsili

ka bɛ yɛl o ni o bo no sabinli na ka o kana baabu daa ŋɔ nti da no sabinli ŋɔ. Ashee no kɔhi ŋɔ noo ŋɔ nyir vɔɣindi malila kɔb piɛla ata ka o guhi li. A'a! Ka n zuŋɔ zaŋ n na. Ku lahi labaŋsi a daa ŋɔ ni ka o sa kana ti talisiri tim maa. N jɛndi n boli laa paɣ kpiɔŋ maa yuli o ku chimdi nyuli nyaaŋ ŋɔ. Ka n zuŋɔ ŋun kana ni o ti talisi tim ŋɔ ku chimdi.
O yiɣisi ya o kulisi o bi lan kɔhira o ku nyaaŋ maa ha kɔna maa. Di ŋɔ ya maa puuni ha biɛla n-nyɛ li. Di dii bi niŋ daa maa puuni. Bɔri vihibu paa. So paɣ kpiɔŋ maa ŋun ʒimi nti nya ka o nyuli maa tooi. n ti lahi nya ka bini zim tooi ka o na kuli ʒiya lihiri n ti lahi nya ka ka chenji tooi ka a chenji ni tooi ka paɣa kpɛm maa yi pa niŋ nimmɔhi n miigi o nina lihiri din toori o yaɣa shɛli polo maa o ti bi nya binshɛɣu lana kɔŋ ku zali n chɛ n ginda lana afi n zo maa liliya ka o lana din zaɣa ni di ku lili zuli maa ni kɔb piɛli shɛli din di bɛni ka Ka bi guhigi o. bi guhigili maa ka di chahi o lana maa yina Suuri paɣa kpɛm Muhammad. maa mi o nini kuŋsi lana ka o ku zaŋ kuriga bila n ku ti o kpari tulli maa n kpaai chɛ lana maa

Ayi ma ti yɛra yi tɔɣa. Eh, a kpe a kpeera a tu sooja la eh, eh bu- bufa kɔɣa tin shɛli yuli m-baa baariya bufa kɔɣa baariya ka o di dana ŋɔ eh, taja suma yaa bala bɛ yɛn ʒi tim maa yumiya bɛ yɛla ni gɛri so mini daa ku ʒi o tooni ka bi chana ti bɔhi ti loori maa niŋ o yi tu maa ka ti zaa fɔhi ʒiya shɛhira nyɛ bin niŋ ti shɛm zukuɣili shɛli bin daa bira ku chɛ a zukuɣili kama tamali ŋɔ na yɛn niri ni tooi wum li

Okay. M puhi Naawuni n yaba. Wow. Nam bɔɣi yili ni m bala. Mm, I'm telling mm, you. Mm, mm, mm. Di pala Naawuni ni Naawuni ni chahi shɛba ku tum tuma maa real bani n bɛ dinni. Ya ban ban kɔbigu puuni ban galisi pam ku nyɛla o bi mi shɛli mm. o kuli bi mi yɛtɔɣ shɛli bin gbaagu maa. Ka bi gbaagu. Man pirigu polo ŋɔ maa bi daa gbaai ti biri o sona ŋun kula dayuɣu puni ŋun ku kula o dayuɣu puni kamani nir ni ku chaŋ kamani mahali ŋɔ ni niŋ ŋɔ mm. ka o chaŋ puni ti ku dayuɣu n duna palli kama alama shɛɣu palli ŋɔ ni o kana daa ŋɔ polo ka polisi gari kpa kama vileji wata polo n ti kpuɣi kum bi kuhila kum su ka o kpi palli maa tooni ha o ka di nyɛla ŋun puu soli bi paai nimaani ha gba ka bi labina n paagi o na n ti n vihi o koligu maa ka nyɛ suu maa ʒim maa ka o yɛba ni da yuɣu maa ŋɔ n kɔrigi maa ni di ʒim baa ka bi ni bi ku saai ka ku gbaagi o waali waali polo maa n zaŋ o na n ti niŋ tamali ŋɔ polisi station ŋɔ hali ka bi ti yihi o niŋ rimain ka ban laasi yaadi maa ʒiya ni ŋun na zaŋla subili maa chaŋ Accra ni bi ti niŋ autopsy n nyɛ nyaa ninsali ʒin bala bee eh, bini maa ʒin bala ya buro maa sabin yɛ sarika maa ni o ku ʒin la one place n kpɛ yin yɛri biɛri ni ku mili o ku ʒi o tuhi la ni tɔri sa tuhi maŋa oh! naawuni ni o nam ka di ku o bi mi shɛli pun ka ŋun ku chaŋ n ti kunna so muslim ban ku biɛri pun pirigili ye bi bi tum n nyɛma biɛri puni ka ŋman pirigili so ka o kpɛna n ti yi o ni daa kpɛna fɛs maa o daa ʒimi ni o zula buŋa mhm. N ti labina ni o zula kurichu, n ti labina ni o zula baa ka o ma viigi o gbini, ka o ʒiya ni o yɛn kuli o ma maa ka bɛ gbaag o na ti niŋ. Ah! Zahim ku bala o, kaman lala yo-yo o ŋun ŋma n-zo ŋmani piri doo nyini ni nya saha yiri shɛm ŋɔ, ti ni yiri ku nya yim yi ti naan niŋ hankali ka ku lan saɣi labina kpe ŋɔ ni ŋɔ. M ma, m ba Zachi ŋɔ! Even me, n yi bi chɛ zubu n yɛn chɛla kpɛbu na. Mary ŋmari naam maa. Bɔn daa ka o chɛri zubu. Mm. So ŋun ku tooi chɛri ni kpɛbu. Ti kamina ti ti kamina ti le n bɔri ni a ku za a kpalim kpaɣa eh, a kpalim kpaɣa eh, yɛltɔɣa because time maa nyɛla din paai chaɣa n ku nya Isaaku Mohammed eh, ok Isaaku Mohammed ti ti puya pam ka paɣi a a a nyɛla ŋun nani mɔni ti eh, Abdullahi Musa Damanku gba zaa nyɛla ŋun nani